a khensa ku va mi langute chanele ya matimba ya manana Malunga YouTube channel kombela mi subscribe ku chanele yi kota ku kula ku fana na ti-channel letin'wana ni la ku vulavula hi mhaka leyi mhaka ya tindzisana ta tiburuku or swirhangisi. Vanhu va ka hina a hi tlhogomeleni swirhangiso swa hina loko hi swi neke ehandle kumbe kwala hi swi nekaka kona hikuva vanhu va ta va fika va teka swirhangiso swa hina va ya va ya swi tirha loko va tirhe swirhangiso leswiya swa hina i kuma ku munhu wa xinuna loko a ya a ku rimeni emasin'wini mi ta ni twisisa vatswari swilo swi nga ha fambi. na n'wansati loko mi kuma ku nkarhi wo mpfula yi na yi na mpfula yi nga ha yimi vatswatsi mi ta ni twisisa ku ni lava ku zama ku vulavula hi yini loko vanhu lava va swi teka swilo leswiya va va swi nyika valala vo karhi vanhu vo karhi va fika va mi endlela mona hi swona va mi fela mona ka swilo leswiya ku swilo swa n'wina swa marhandzu swi nga ha fambi kahle or swilo swa n'wina swa vukati swi nga ha fambi kahle. Van'wanyana mi kuma ku mi fika mi rima ensin'wini namuntlha na munhu wo karhi, munhu luya a ta fika a rima siku leri a vheta a famba a nga ha vuyi a ta hetisa nsimu. Ma ni twisisa? Na vanhu va xinuna swi tano, i ta ta na munhu a fika a rima nsimu munhu luya a nga ha vuyi na siku na rin'we. Va va va ku feleni? Va ku fele mona. van'wanyana mi kuma ku na vana va le ku rileni ka vana sweswi loko va rila vana a va va kumi vana because vanhu lava va fike va teka swirhangiso leswiya va swi yisa kwihi ka valala lava va swi tirha ku swilo swa vona swi nga ha fambi kahle se ku ze mi kuma ku kun'wani mi vona vanhu vo karhi va bohe swilo exisutini a hi nge va bohe tintambu to karhi ni nga ta ka ni nga ti hlayi hi mavito. kumbe va bohi swilo swo karhi va swi kuma tin'angeni or ka tikereke to karhi vanhu lavaya a vo va ku mi tongisela or ku yi bombisela leswiya naswona swi tirha ngopfu swi va swi kha swi endla swi kha swi ku sirhelela ku va lala va nga ngheni emuzimbeni wa wena loko mo languta lomu ku fambeni vanhu vo hambanahambana hi nga ka hi nga boxi swihundla swa vanhu mi ta va vona van'wani va va va ri na swona lomu xisutini loko mi va vona va ri na swona exisutini i nga hleki. or ku vulavula yini hi ku mundzuku ka siku ku ta va wena or wena va fika va ku nyika lexiya xo u kuma ku xi bumburini va xi luke hi hi hi voko xi ringana na voko ra n'wana va ku boha la xisutini hikuva lala va le ku teni tisirheleli se laha a ni la ku vulavula ngopfu hi swona na ku mhaka ya swirhangisi hi swi tlhogomela loko hi swi nekele handle lomu tidarateni vanhu va ka hina hi make sure ku ha swi gada. hi ku i nga tshembi munhu laha misaveni na mina i nga ni tshembi na luya i nga n'wi tshembi na xaka ra wena i nga n'wi tshembi hi ku swilo leswiya loko swi ta laya swi fika swi swi fika swi kavanyeta vutomi bya wena swilo swa wena swi nga ha fambi kahle swa vukati ivi na vanhu va hetelela va ku ha loyi hi loyi o fika a tshama mitini ya vanhu a hundza a tshama mitini ya vanhu ya hina hi mhaka ku yini a nga swi tivi ku vanhu van'wani va n'wi tirhe yini. hi swirhangiso swa yena or va fike va teka body ya yena or bra ya yena va ya va ya yi tirha na lava mi kuma ku ku na problem ya ya mavele munhu munhu wa xisati a tswanyana tiphini nyana lomu maveleni i va ku mavele ma mina ma vava a ku ha ni ya tliliniki or ni ya ka dokodela loko a fika le ka dokodela va ta fika va ku hayi sesi or mhani mina yini mina breast cancer swi lava hi tsema vele mara mi kuma ku loko mo hatla mi tsutsumela kwihi. ka tin'anga ta xintu or ka vanhu vo karhi va tikereke mi fika mi lavisisa va ta mi byela ku hayi swilo leswiya a hi khensa i lo cheriwa ku na munhu a nga fika a teka body ya wena or bra ya wena na vanhu va xinuna swi tano i rhanga i ya ku i ya ka dokodela ya ku hayi ingaku i na cancer ya xirho xa le xa xa xa xinuna ivi endla yini. Yana ka tin'anga teto or ka ka ka ka vaporofeta vo karhi va fika va ku cheka i ta twa va ku hayi vuvabyi lebyi nga na byona kwalano hi lo cheriwa hi mhaka ku munhu i fika a endla i fika a teka xirhangisi xa wena so hi va be careful loko hi hlantswa swirhangiso swa hina lomu ku fambeni hi swi sirhelela vusiku na nanhlekani. Loko i huma kumbe kwale jaratini i ya kun'wana loko ku ri i swi neke handle, teka i veka endlwini i ta vuya i ta swi neka futhi loko i vuya. Na loko mi ri lomu tiyindlwini lomu mi tlhogomela ku ku nghena vo mani ku ta vo mani, i nga tshembi munhu. Na khensa dankie.